Bûyer û rûdanên herikîna vê çîrokê bi awayekê dramatîk û bi encama sosreta qeder û felekê ve girêdayî ne. Ka çawa li pêş vîna wan radiweste û mirada wan têk dibe. Carcaran felek berê xwe dide hindek mirovan û di rûyê wan de dikene û car caran berê xwe ji hinkan diguhere û hemî hêvî û awatên wan di mêr çiqîne. Lê her dem felekê kenê xwe bi mêrxas, ciwanmêr, hejar û feqîran kiriye û ew bê oxir hêla ne. Hey felekê bêbextê liha bê! Ne bextê te heye, ne soz û peyman bi te re hene. Ne jî mirov dikare bi te ewle bibe. Mirov nakeve tu heyrê, lê mirov dikeve heyrê ku rojeke hat û belengaz bi te ewle bibin, hingê kî dizane qatê çi bi serê wan de bîne. Ev rengê ristina destan e û çîrokên efsanewî bi pêla ristevaniya di serdemên borî de di qonaxa tevgera ramangeriya civakî de ketiye rêzê Palbêdana afirandina cureyên huner e û wêjevaniyê ji hêla piraniya netewiyan ve li seranserî cîhanê berev sazkirina şêwazeke nû diristina peyv û hunera serdemê de bi pêş ketibû û li gel tevaya neteweyan li pêş bû. Ji Hindistanê û Çînê ta bi Yûnanistan û Îgrîqî. Radeya bi pêşdeçûna çanda devkîyê li Rojhilata Navîn di asteke bilind de bû. Ji ber sitemkariya ku dagirkeran li kurdan dikir û destûrnedana bi pêşxistin û nivîsîna bi zimanê kurdî, çanda devkî li nik gelê kurd, ji çanda hemû miletên din xurttir bû. Hunera ristin û bikaranîna şêwekariya wêjeya kurdî ya devkî, destana Siyabind û Xecê wekî nîmûne ji hêla bejn û bergala wêjeyî ve, nekêmî çîroka Yûsif û Zelîxa, Îlyada Homîros, Zorba yan jî çîroka Qeys û Leyla ye. Çîroka siyabind û xecê, ne xewn û xeyal e, ne jî sawîr û raman e, lê belê bo wan e û wateyên rastiya gelê Kurd e tije ye. Bi babetên mêranî, eşq, azadî, dilsozî û rewazên gelêrî ji tevna şarezahiyê rûn dike. Li milekî din girêdana bi rêwişt û tîtalên civakî ve diyar dike. Lehengên çîrokê, Siyabindê Silîvî û Xeca Şikakî. Cih û warê bûyerê, Çiyayê Sîpanê Xelatê li kêleka Deryaya Wanê. Dewran li malbatekê geriya. Felekê dê û bavê revandin û du zarokên sêwî bê kes û nas di kavilê malekê wêran de bi tenê hêlan. Yek jê siya bend e û yê din qereqetran e. Deng û basa mirina dê û bav gihaşte her du mamên zarokan. Qereqetran bi mamekî xwe re ber bi hêla çiyayan veçû. û Siyabind bi mamê din re ber bi deşta Silîman ve çû. Siyabindê bedew û paqij li ber destê mam û amojna bêdûn de di nav hejarî û perîşaniyê de mezin bû. Siyabind li nav zarokan zîrek bû û di civata mezinan de bi rêz û rewaz bû. Lê mixabin ew li ber xêr û qenciya xelkê gund ma. Asoyeke bê sînor ya siyabendî hebû. Zanyariya xwe ji şîret û çîrokên lehengên dîroka kurdî, ji devê rih spî û keyayên gundi girt. Çi kesê siyabend nas bikira, Digot ev law dê bi zanabûna xwe bibe no la fîlozofên Yûnaniyan û dê bi mêraniya xwe zora Ristemê zal bibe. Her dem ew bi perîşaniya xwe ya ku derbên kûr û berbiçav di laşê wî de vekirin, nerazî bû. Zenga Xizaniyê avêt Qamo û Qelafetawî. Heta bi por a serê wî jî weriya û navê Gurî lê kirin. Gelekî li ber xwe dikete. Lewma kesayeta wî ya mirov hêz e û hêmin li kesayeteke têr teşqele veguherî. Bi xap û rîp, rayê mêranî û lehengiyê di nav her du birhên wî de bel û belox bû. Ev çende bû sedema zivirbûn e û serhişkiya wî. Bê westan di navê lêgerîna jiyaneke geş û bisûd de bû. Di encama kiryarê neyînî de cihê wî li gund nema û berê xwe da hewnekekê û li wir aware bû. Şevekê ji şevan piştî dixewe çû. Di tariya şevê de mirovekî nediyar peyayê şevê li ber sekinî û çend axiftin pêre kirin û jê xwest goberê xwe bide bakur û ji herêma Silîvan dûr bikeve. Şêr di qefesan de nabin dilêr û hêrîna bilbil jî li ser çiqlê kulê ye. Peyayê şevê tîr û kevaneke diyarî wî kir û di nav tarîtiya şevê de winda bû. Dûrketina ji herêma Silîvan bi siyabindî giran bû, lê wî bi gotina peyayê şevê kir û şîreta bav û papîran li bîra wî hat. Dema dinya li te teng bû, berê xwe bide mêrekî çê yan bide çiyayekî asê. Di rêwitiya ber bi bakur ve Siyabind bi rojan di rê de ma. Rojekê di riya xwe de pêgirêwiyeke efendî hat û jê pirsî ka ew ji ku tê. Wî saloqên navê Axayê Xwedanê sî û sê gundan girt. Dibêjin mirovekî camêr e û qedirnasê mêvanan e. Siyabend birê ket û li Emer Axa bû mêvan. Heyamekê li wir ma. Lê tu guhdane bi wî ne dikirin. Xulam û xizmetkaran ne cih û ne xwarin pê ne didan. Ji bîlî bermaya xwarina ji keviyê nanê şewitî û hestiyê bê goşt ne didan siyabind û cihê wî jî li nav solan bû. Roj li dû rojê kavola siyabind bi pişta wî vedima û her kesî bi navê gurî bang lê dikir. Siyabend rewşa tevgera navmalî ya Emer Axa baş nas kir û di nava sê çar mehan de sê xizmetkarên Emer Axa kuştin. Xulamê Sifra Axê, bi bihaneya ku ew dixwaze navê Axê bi kunûjî û nemerdî here. Qehweçî, bi bihaneya qedir nenasiya Axê. Sayîsê hespan e, bi behaneya lawazkirina hespên axê û dizya elef û êmê wan. Ji şerma navê xwe her care Emer Axa li Siyabindê gurî dibihurî. Ji axe re keçeke birî ye, naz û ciwan e bi navê Elîfa hebû. Siyabind e ew di çavê xwe de gerand û çend caran e xwest xwe nêzî wê bike. Lê Elîfa tu goh dane pê nekir û jê re digot, Tu mirovekî kotî ye û şûna destê te jî lewitî ye. Ev gotina Elîfayê wek got tu şûrekî li Sîyaben bixe. Dema standina paç û xiracan hat Sîyaben de dît ka çawa Mehmet Beg karmendê dewletê bi zorê vêrgo û paçan ji xelkê heremê dide hev. Lewra rojekê rê li pêşiya karwanê Mehmet Beg birî û piştî şerekî giran Mehmet Beg kuşt û xerac li xwedanê wan vegerandin. Ji wê rûdanê ve navê wî bi dinê kete û xelkê ji nû zanî Gogurî Siyabindê bi nav û deng e. Wekî xelatê ji Siyabind re Emer Axa keça xwe Elîfa diyarî wî kir û şahiyeke jê re li dar xist. Di şeva Bûkaniyê de mirûzê wî nediçû Elîfa û gotina wê hate bîra wî, Tu mirovekî kotî ye û şûna destê te lewitiye. Serê sibaha roja din xatir ji Emer Axa xwest û riya Oxirê girt. Berê xwe berev rojhilat û bakûr da û bi çiyayan ve hilkişiya heta geha kopê çiyaya bi berf sîpanê xelatê. Li nav dol û nehêlan rastî neçîrvanekî hat. Piştî pirs û axaftinê Siya bin nas kir ku yê Nîçirvan birayê wî Qereqêtran e. Qereqêtran bê hêz û rûmet maye û di nav Belengaziyê de li ber destê mamê xwe xulamekî perîşan e. Siya bin û Qereqêtran li hev kir ku ji xwe re li jiyanekê xweştir bigerin. Belkû felek hindekî li rûyê wan bibana. Di herêma Serhedê ketine û li nav eşîra Hesenan e û Heyderan geriyan e. Lingan e ew revandin û berê wan e kete Zozana Şerefdînê. Şevekê keçeke spehî bi navê Xecê hate xewna Siyabind. Siha ra sibehê Siyabind xewna xwe ji qeregêtran re vegêra û viya li Xecê bigerin û bi roj û mehan dane li pey. Pirsa Xecê dikirin Ji her kesê di rêbara xwe de didîtin. Dawî peyayekî ji wan re got, Go keça bi vê hisn û kemalê, encex li nav eşîra Şikakiyan li Rojhilatê Kurdistanê peyda bibe. Piştî gereke dûr û dirêj e, li nava gund û konan e. Ew li konekî mezin bûne mêvan. Bi kebantiya zeriyeke bedew û can, durûf û durûşmê wê qîzê, mîna yên wê keçê bûn ya hatî xewna Siyabend. Ne bi dilekî, bi heft dilan Siyabend kete eşqa wê. Piştî ku her hefte birayên Xecê ji raf û nêçîrê vegeriyane, hevûdin nasîne, navbera wan xweş bû û li mawayê çend hefteyan ew mazûvanê malbatê man. Li vir du nerîn separtê vê qonaxê hene. Yek jê dibêje ku xecê xweşka heft birayan bû û dozdeh pismamên wê hebûn. Ji ber mercên zor yên birayên wê Tu kesî nedikarî qelenê xecê peyda bike. Siyabende xecê ji birayê mezin xwest. Wî jî daxwaza heft jinan ji birayên xecê re wekî berdêlî kir. Ji ber vê çendê Siyabend û Qeregêtran dikevin riya karwan û rêwengiyan. Heft qîz û bûkan direvînin û wekî qelenê xecê diyarî malbata wê dikin. Lê xwedanê wan qîz û keçan bi şerekî keçên xwe vedigerînin. Siyabind û birayên Xicê bi dijûn û şûrên tûji hev riswa kir. Hege jinên cîhanê bi temamî bikevin mala we, dê xelk werin û wan ji nav lepên we birevînin. Birayên Xicê ji vê gotinê nexweş bûne û şerekî di navbera heft bira û dozdeh pismamên Xicê û Siyabind de rû da. Çiyabind karî xecê ji nav destê wan derxe û ber bi çiyayan ve birevîne. Li gor nerîna duyem, agahiya eşq û evîna di navbera çiyabind û xecê de li nav xelkê gund û cîranan belav bû û pismamên xecê li hember çiyabind derketin. Bavê xecê dilişkestî û serşûm di nava xelkê de ma, lewra ji çiyabind xwest ku keça wî birevîne û ji ber çavani winda bibe. Siyabend ji birayê xwe Qeregêtrani veqetiya û bi soza evîna xwe ve hat. Xecê revand û berê xwe da çiyayê Sîpanê xelatê û bang kir. Xeco mala bavê Avayê rabe destê xwe bavê ji vî destî kezî û piskê xwe lê girê de bihûne û berde ser vî milî. Xecê du caran tirsiya, carekê ji tirsa bira û pismaman û cara din ji xwezaya çiya û lawiran. Çiya bendo tu yê bala xwe bidê. Çendî bejn û bala min şêrîn e. Min nebe çiyayê sîpanê. Ev çin e şeva min ne şev e û ne roja min roj e. Panê xwedê dizane ji eşqa te xecokê har û dîn e. Çiyabind guh li xeco nekir û bi çiyave hilperikî û hilkişiya. Ji westan û dirêjiya rê êşeke giran kete serê Çiyabind û serê xwe danî ser çoga xecê û di xew veçû. Xecê çavê xwe li zinar û geliyan gerand. Hema jiniçka ve dît, riv dek ji nêriyên Peskoviyan bi dora bizina bi gondizî virîn. Nêriyekî rût û bê pûrt ji dûr ve hat û bi nava wan ket. Bi poç û şaxên xwe ew teriqandin û bizina bi gon ji wan stand. Çîroka revandina xwe û Peskoviyê bi hev ve girê da. Ka çawa Siyabind kare xecê ji nav destê heft bira û duwazdeh pismama derêxe û bigihîne xwe. Ji hesretan rondigên wên bariyan û dilopek bi ser rûyê Siyabind ve dawerivî. Siyabend ji xew helcinî û çavê xecê tije hêsir dît. Ji xecê pirsî ka ew poşman e yan jî canê wê nerehet e. Xecê behsa serbêhatiya pêskoviyên pêpûrt û bizinê jê re kir. Siyabend tore bû, dest avê tîr û kevana xwe û bi dû van ket heta dîtin û tîrek pê wer kir û nêrî nê çîr kir.

Laşê Siyabend bi ser de hilweşiya û pîjek mîna rimekî kete pişta wî û di sînga wî re derket. Vegera Siyabend derin ket. Xecê tirsiya û li pey şûna wî çû. Nale naleke kûr ji binê zinaran bihîst. Û çav bi çendekê Siyabendê mix kirî ket û dengê wî hat. Zû bike zû bilezîne xwe li binya binduhînê bigihîne werîsê heft gunda Şalûrê heft qirala, kezî û piskê heft yara girê bi dew bîne. Siyabendê birîndar û aşiq ji binê vî zinarî bikişîne. Her çendî xecê bi zaf kir Siyabend rêzgar bike lê tiştek ji destê wê nehat. Hêviyên Siyabende verivîn. û wiha lorand, Rabebîne buxçika bûkaniyê, li ber xwe ke kirasê kurdîniyê, lewendiya ber de bi kesk sor û sipiyê, çavê xwe kil ke bi kilê reş û sibhaniyê, serê xwe girê bide bi hîzana hevrîşa hindaniyê.

Wê hingê bira û pismamên xecê gihane serê sîpanê xelatê û xwişka xwe xecê dîtin. Lê ji beriya ku wê bi dest bigirin xecê bang kir. Siyabendo! Ez ê piştî siyabendî tu dila qebûl nekim. Ez ê fistanê bûkaniyê li ber xwe kim. Ez ê ji vê dinyayê bar kim. Di kêleka siyabendê xwe de ez ê can û rihê xeca zerî çal kim. Ez ê navê xeco û siyabend li çiyayê Sîpanê kêleka behra Wanê ji bo aşiq û maşûqa xeco û siyabenda şa kim. Çavên xwe girtin û xwe bi ser zinarê de wer kir. Mîna mem û zîn ew di ber hev re bûne cot û destana eşqa xwe diyarî dildar û evîndaran kirin.